Iawn wel croeso i chi gyd. Croeso i stomp y ganrif. Yy gan amla i ni yy Tudur Hallam yn enwi gyda llaw dw i a chriw o fyfyrwyr o fyfyrwyr yn mynd i Tafwyl i adrodd cerddi hynny yn ca'l ei drefnu yy yn hwylus iawn gan Academi Hywel Teifi. a ni'n hynod falch bo' ni'n gallu gwneud rhywbeth tebyg eleni eto ond wrth gwrs i ni mynd gam ymhellach ac yn cynnal stomp ac i ni mae hyn yn beth newydd 'dyn ni rioed wedi cynnal stomp yn Nhafwyl heb sôn am un ar-lein felly cawn weld ond diolch i chi am ymuno â ni. Nawr dwi'n mynd i roi ychydig funude i bobol yy ddod at ei gilydd i'n pabell rithiol ni a tra bo' ni'n gwneud hynny dwi isio adrodd cerdd cerdd amserol gobeithio cerdd yy o'r enw O'r Cysgodion nawr mae'r gerdd hon yn sôn am brofiad arbennig i ni fel teulu pan o'n i'n byw yn Houston nôl yn 2016 17 beth o'n ni i'r sinema i wylio'r ffilm Hidden Figures y ffilm sy'n dathlu y modd mae tair Affro-Americanes yn cyfrannu at y gamp NASA yn danfon dyn i'r lleuad. Um, ac yn y cinema, wel, ro'n i fel teulu, teulu uh, Croenwyn yno yng nghwmni sawl cenhedleth yy o wragedd yy croenddu a fesul buddugoliaeth fach yn y ffilm pawb yn curo dwylo a ac o'dd e'n brofiad arbennig i ni i wylio'r ffilm yma o'dd e'n o'dd e'n ddathliad o'r ffaith yym fod America yn newid ond angen newid mwy o'r cysgodion. Wrth wylio'r ffilm Hidden Figures yn Sugarland, Houston. Yn swildod y sinema, syllwn yn eofn ar y sgrin a'r dair mor dywyll a chuddiedig â ni, gwragedd y cysgodion, plant y caethweision, ffigurau coll. Ei gwaith ar ei gliniau yn ei toiledau clo, ben arall y ffatri ofod, rhag iddynt halogi'r lle. Rhag iddynt gredu i America newid, a bod modd i wynion a duon rannu'r un llwy de wrth i'w sgwrsio roi. Credu hynny a wnâi'r tair. Credu a serennu, a rhoi ei golau'n alltuedd i ni gamu o'r cysgodion i nef a deiar newydd, i Houston ddi-broblem, lle gall gwraig fathemategol bur rocedu'r gofod, waeth beth yw lliw ei chroen. Iawn, wel, mlaen â ni at y stomp. Mae dyn ni saith o feirdd, saith o feirdd sydd naill ai'n fyfyrwyr yn yr adran neu'n gyn-fyfyrwyr a wy'n hynod hynod ddiolchgar i bob un ohonyn nhw am roi o'u talent a'u hamser i gyfansoddi cerddi ar gyfer y stomp 'ma. Wel pwy ydyn nhw? Yy Nerys Bowen o Dreorci sy'n fyfyriwr PhD yn yr adran. Huw Chiswell yr unig un na allai hawlio i fi helpu iddo feithrin ei dalent gweithio'r modd. Laura Hughes sy'n fyfyriwr ac yn gofidio'n arw beth fydd canlyniad ei gradd. Fedra i ddim datgelu dim, mae'r bwrdd ar holi'r wythnos nesaf ond fyddwn i ddim yn poeni'n ormodol. Laura. Uh, Aneirin Caradog sydd newydd ennill uh, PhD uh, sgwennu creadigol yn yr adran a, a llawer o'r cerddi hynny yn ymddangos yn ei gyfrol Llafargan. Gewch chi weld y bobl yma gyda llaw yn y man. Um, Gwenan Evans wedyn, fi oedd gyda ni ychydig flynyddoedd yn ôl, yn astudio PhD yy ac yn canolbwyntio ar y nofel wrth gwrs yn dod ato ni yn nolfelwraig brofiadol eisoes ac yn datblygu ei chrefft gyda yy Robert Rees a wedyn yy Andrew Taylor mi bydd rhai'n holi be ma' Hywel wedi bod yn ei wneud dros yr wythnosau diwetha' wel mae wedi bod yn datblygu ei grefft greadigol yy ar hyn o bryd mae e'n yy datblygu i dalent wrth sgwennu straeon byrion ond ni wedi llwyddo i berswadio i sgwennu cerddi ar gyfer heddi. A wedyn Mathew Tucker, Mathew yn actor newydd orffen cwrs ymarfer dysgu ac yn am gwblhau uh, gradd MA sgwennu creadigol gyda ni yr haf hwn. Felly dyna'r beirdd, saith o feirdd bydden n'w'n cyflwyno dwy gerdd yr un a bydd cyfle i chi gan mai stomp yw hyn bydd cyfle i chi bleidleisio felly arhoswch gyda ni os gwelwch yn dda. Bydd 'na yym ddwy rownd yn y gynta' Nerys, Huw, Laura a Neu a 'dyn ni wedi priodoli lliw i bob un ohonyn nhw. Pan fyddwch chi'n cael cyfle i bleidleisio fydd sgrin yn ymddangos yn nodi'r lliwie nid enwe'r beirdd fydd yn ymddangos byddwch chi'n dewis y lliw felly cofiwch y, lliw, y lliwie nerys yw glas, hiw, coch, lora, gwyrdd neu oren. Bydda yn eich atgoffa chi o'r lliwiau hyn ac eith y beirdd hefyd ddangos y lliwiau ar y sgrin. Wedyn yy byddwn ni'n dewis enillydd i'r rownd yna. Byddwn ni'n mynd mlan wedyn i'r ail rownd Gwenan, Andrew a Matthew sydd yn yr ail rownd ac er bod 'na brifeirth ac er bod 'na sêr o fyd darlledu a cherddoriaeth yn ein plith ni doedd 'na ddim detholion. Reit y werin datws i ni gyd fan hyn a be ni 'di 'neud yw dewis y hetie mas yy dewis enwe mas o'r het a fe nes i ffilmio'n hunan yn gwneud hyn lle bod y beirdd yn meddwl mod i yn ffefrynnu. Iawn felly i ni'n ceisio bod yn deg. Gwenan gyda llaw yw Melin, Andrew yn addas iawn. pinc mae'n gwisgo i grys T pinc fe welwch chi yn y man Mathew wedyn yw porffor a bydd yy byddwn ni'n dewis yy enillydd o'r rownd yna. Wedyn y drydedd rownd rownd un a dau bydd enillydd rownd un a dau yn adrodd ail gerdd byddwn ni'n dewis enillydd enillydd a fydd yn ennill stôl. Stôl a stomp wrth gwrs nid yr un yma ond un sydd wedi cael ei chomisiynu a'i pharatoi gan cwmni Pedair Cainc a ni'n diolch yn fawr iddyn nhw am hynny. Wedyn yr ail rownd derfynol sef ffeinal yr ail gyfle ac ar un olwg mae enillydd y rownd yma yn curo mwy o feirdd ag enillydd y rownd gynta'. Yym a ac eto yy byddwch chi'n pleidleisio yy ar gyfer yy yr ail rownd derfynol a bydd yy y person hwnnw yn ennill potel o'r gwin hwn yy Gwenlais a ynghyd hefyd â dyma ni Neith darnel, potel o o fêl, yy y naill a'r llall yn cael ei cynhyrchu gan fy ffrind i Paul Davies a ma' Paul yn dweud wrth y beirdd i gyd dewch draw wedi'r lockdown i weld yn winllan a gewch chi hefyd ddysgu sut yy i gynhyrchu mêl os hoffech chi. Iawn felly dyna'r yy cyfarwyddiade fi'n gobeitho bod pawb yn deall. Bydden ni yn eich annog chi gynulleidfa i gymryd nodiade naill ai yn eich meddwl neu ar bapur achos efalle bydd hi'n anodd i chi gofio yym pa mor dda o'dd y gerdd gynta' wedi i chi wrando ar y bedwaredd yym iawn felly yy yn y drefn honno te ewn ni at yy Nerys yn gyntaf sef Lliw Glas a wedyn yy 'na i ddiolch i chi Nerys a wedyn galw ar Huw yn y man felly at y rownd gyntaf felly. Iawn Nerys os newch chi gynner sain.
Diolch Tudur. Uh, Limrig sydd gen i ddechrau. Um, Limrig am heddi. Wel, mae tafoel yn dod o'r tŷ sy'n dod am anteision lu. Dwi'n aros yn sych ac mae'r cwrw yn wych a does dim cwt hir i gael pi.
Sbala iawn, addas iawn yym well i fi beidio ag ymuno chi â Dychrefryd y Gwion ond yym dda gweld bod ni yy yn yr hwyr megis mae fel bod yy yn Nhafwyl ei hun. Iawn diolch yn fawr i chi Nerys am gychwyn ar ornest. Yym Huw wy'n dod atoch chi felly os newch chi gynnau'r sain. Yn iawn.
Uh, cerddwch, um, wel gobeithio yn serol, oherwydd mae'n hirdydd ha yn ddadleuol, mae rhai yn angytuno, mae rhai meddwl tyfori yw yn heddi uh, yw'r diwrnod, Alban hefyd. Uh, a wedyn, uh, hirdydd ha yw uh, gwawr hirdydd ha yw teitl yn, uh, yng Ngherdd i, a mae'n seledig ar y gan um, Summer Times. Uh, felly, uh, dyma hi. Hirddydd ha a mae'r bywyd ma'n dawel. Hirddydd ha, mae'r cartre ma'n gell. Hirddydd ha, mae pla ar yr awel. Ond hyst, faban annwyl, mae argoel, mae argol gwell. Hirddydd ha, mae'r bywyd ma'n dawel. Hirddydd ha, plygwn lun, down ynghyd. Hirddydd ha, mae tro yn yr awel. Hyst, faban annwyl, clyw'r newid byd. Hirddydd ha! Mae nhw'n dymchwel y cerflun. Hirddydd ha! Mae'r delw ar lawr. Hirddydd ha! Does neb am i herlyn. Hist, faban annwl, wyle wawr.
Diolch yn fawr Huw, diolch yn fawr. Cerdd amserol iawn a sy'n mynd â ni nesa at Laura. Laura, os newch chi uh, gyflwyno'ch cerdd os gwelwch yn dda? Diolch Tudur. Cyfansoddais y gerdd hon potread o gadair um, yn ymateb i dragedi o ddiffyg cydnabyddiaeth a gwerthfarogiad y genhedlaeth hon a'r genhedlaeth nesaf tuag at grefft a dawn llenorion a beirdd ein cenedl, yn enwedig y llenorion neu'r beirdd Cymraeg sy'n sgwennu'n ddirgel yn eu stydis a byth yn cyhoeddi eu gweithiau. Dyma gerdd i gyd nabod hwy. Um, felly dyma hi pwtriad o gadair. Yno mae wrth dy ddesg, yn drwm dan alar, yn llonyddwch dir ti. Cil edrycha dros nodiadau drafft terfynol dy gyfansoddiad ola. Hiraetha am dy gwmni, ei breichiau agored yn barod i'th gofleidio. Breuddwydia am gynnal dy bwysau trwm eto i'r oriau mân. Ond ni ddaw sŵn, sŵn dy sliperi i'r stydi, dim ond esgidiau trwm y teulu, plant y gefnder, yn holi, 'Na walk can we throw? And what can we sell? Ac wrth deimlo'i llawn oer arnaf yn hen Roegiadau fy lledr treilyedig, clywa fy shredder yn llyncu dy nofel, a gwn mai'r sgip yw fy nhynged i.
Wel, tair cerdd amrywiol yn barod i i yn yr ornest yma yym cerdd bwerus iawn hynny yw dwi ddim yn meddwl bod honna'n yy yn haeddu mynd i'r sgip ond yy Cerdd arbennig o dda. Iawn ond yy at y yr olaf yn yr ornest yma sef Aneurin yy oren yw dy liw di a fi'n credu bod ti'n gwisgo'r lliw felly ata ti Aneurin diolch.
Tu hwnt i'r sgrin. Daethom trwy'r meudwyo mawr i ddeall mwy am set design. Ry'n ni'n arbenigwyr Zoom yn awr, hyd yn o'd Tyci a Nain. Aeth rhai beirdd digywilydd i hysbysebu eu cyfrole, tra'n darlledu yn dragywydd neu'n stompio ar eu penolau. Ac mae rhai darlledwyr newyddion fel Huw Edwards yn hen lawiau, gan wybod y cuddiau'r ddesg bob dim wrth ddawnsio ar ddibyn canllawiau. Ond sylwais taw'r mwyaf cyfrwys wrth greu ei gefndirol fontage yw'r hybarch fonwr teg a ffein, y trugarog Nigel Farage. Can sy gadwa Nige yn Nigel go iawn o'r golwg tu hwnt i'r sgrin. Ac felly ar Sky News, pan fydd e'n rantio yn hen o'r blin, megis tangnefeddwyr Waldo, y rhai sydd tu hwnt i glyw, mae Nige yn cadw'i snowflakery yn damn well hidden and out of view. Pe gwyddent y gwir, byddai gefnogwyr yn poeri iard of English ale, o ddysgu fod eu hannwyl Nige mor egwyddorol â Dafydd Ale. Yr hyn a ddengys Nige i'r byd yw'r allor o fawl i Michel Barnier, na'r cyflenwad o golur gammon pinc a ddaw gan Laboratoire Garnier. Ni chaiff yr un enaid byw trwy Zoom na Skype weld ei arej. Cant fynna mae adroddiadau ysgol y disgybl Nigel Farage. Ni welwch chwaith fod to y tŷ yn frith o baneli solar, na chwaith fod ganddo nac am bobi flapjacks granola. Rhaid hefyd, iddo hefyd guddio'i hoffter o fwyta Selsig Almeinig, they bring out the worst of me, yw ei farn am Selsig Prydeinig. Oes, mae mwy Farage na'r hyn a welir yn syth tu ôl iddo. Ond rhag i chi giwed Frexitaid ymglasglu i'w gyhuddo, cofiwch taw dyna natur ffasgwyr Tuff ei hosgo. Pan ddaw'r gwir mas amdanynt, fe eisteddant yn afrosgo. Fel albatros Baudelaire, yn ddi-urddas heb led i adenydd, tu hwnt i'w sgrin, nid yw ond dyn, sydd â rhyw fath o ymennydd.
Wel wn i ddim a yw y Farage yn ein gwylio ni ond yy yn sicr nes i fwynhau'r gerdd honno fel y tair arall ond nid Meiryn ydw i diolch byth hynny yw nid fi sy pia penderfynu pa gerdd sy'n ennill y rownd hon nawr yym bydd yy Sioned Williams yn sy wrth gwrs wedi trefnu hyn i gyd yn yy fe welwch chi ar y sgrin dwi 'llu gweld sgrin Paul Pauline, glas, coch, gwyrdd ac oren a ma' cyfle i chi bleidleisio nawr dros eich hoff gerdd yym wn i ddim a yw'r beirdd y'ch chi'n gweld y pôl feirdd? O reit felly do's do's dim cuddio do's dim cuddio o gwbwl hynny yw ma' ma' 'na bleidlais dros bawb bob un gerdd yn ennill pleidlais yym 'na i dd- wn i ddim Sioned os o's 'na yym derfyn amser ar hyn a fi'n credu gallwn ni ddweud bod ni wedi gorffen ma' o na ma' glas dal yn yy yn codi bod ni'n gorffen pedleisio mewn pump eiliad pump pedwar tri dau un a dyna ni ac ar sail y bleidlais uh, dwi'n dweud mae oren sy'n fuddugol sef uh, cerdd Aneirin. Felly llongyfarchiadau Aneurin ond feirdd eraill na digalonwch byddwch chi'n mynd drwodd i'r ail rownd derfynol a fel y dwedes i ar un llaw mae mwy o gamp yn perthyn i ennill yr ail rownd derfynol achos chi'n curo mwy o feirdd felly pidiwch â digalonni. Ond yym oni ddim be sy'n digwydd os dw i'n yy gwasgu share result ond na'i adael hwnna i i'r Sioned reit achos yy dwi ddim yn deall y yr elfen dechnegol honno ewn ewn ni mlan felly diolch diolch Feirdd y rownd gyntaf ewn ni mlan at yr ail rownd gewch chi ymlacio am funud sef yr ail rownd Gwenan a Lliw Gwenan yw melyn Andrew Pinc, Mathew a Porffor a Gwenan fydd yn mynd gynta' felly os nei di gynne'r sain tra mod i'n yy diffodd y sain fan hyn a bant a ni. Diolch Gwenan.
Diolch Tudur. Wel o'n i ddim yn siŵr os bydden ni'n gallu cymryd rhan heddi achos um, mae dy fi fabi go ifanc. Felly mae'r gerdd fi wedi sgwennu, uh, cerdd ysgafn i wi, ynglyn â Profiad mor wahanol yw cael yr ail fabi o gymharu a cael y cynta. Dod yn ail. Fe ddoi di i'r byd a chyn cael run wen fe gei di dy wisgo mewn baby grow hen sy'n llwyd ac yn bobli ac arno sawl staen. Mae mam a dad wedi gwneud hyn o'r blaen. Ti'n cyrraedd y tŷ. Does dim balŵn, dim ond annibendod a phlentyn llawn sŵn sy'n tynnu dy glustiau a chrafu dy groen ac yn meddwl dy fod ti yn ddim byd ond poen. Cei enw OK, ond nid yr un gore, fe fydd dy rieni yn brin o syniadau. Ac mae hi yn bosib y byddi di'n un cyn i rywun drafferthu i dynnu dy lun. Paid disgwyl cael parti na chacen ben blwydd, Mae Mami a Dadi jyst moyn bywyd rhwydd. Cei garden, o bosib, os wnaeth rhywun gofio, tra'n gwylio'th frawd mawr yn cael ei wers nofio. Fy plentyn cynta bob amser yw'r ffefryn. Mae hyn yn ffaith, man a man i ti dderbyn. Ry'n ni'n gwybod hyn oll, a dyma i ti pam. Babis rhif dau yw dy dad ac dy fam.
Wel diolch yn fawr diolch yn fawr Sbala iawn a dwi hefyd yn ail blentyn ac yn cydymdeimlo'n fawr cydymdeimlo'r yn fawr a'r a'r profiad a sy'n ca'l ei fynegi yn y gerdd a a dwi'n siŵ- eniwe 'da ni dri o blant a wi 'llu clywed Bedo nawr draw yn Forgastell yn dweud amen amen hynny yw yntyn yn yn yn ail blentyn hefyd. Iawn diolch yn fawr. Mlan at yy Andrew yn awr yn y pink. at dy gyfraniad di os ei di gynner sain. Diolch! Diolch yn fawr iawn i ti, Tudur. Um, ie, yeah, wel, i fi'n sôn am rhywbeth sydd wedi meddiannu lot gormod o'n amser i yn y blynyddoedd diweddar yma. Rhywbeth sy'n ynghorddio achos bod fi'n ymwneud cyment ag e, a fi wedi trial tynnu'n hunan nôl o'r peth, ond uh, dyma nghyfle i, i, i siarad amdano fe, ac enw'r gerdd yw Twitter. Mewn lladrad na fu ei fath eriôd, dygwyd y trydar o nythau'r coed i'w roi ar waith er dicter dyn, digidol arf yr enaid blin. Cleren lwyd ar forddwyd byd, llwyfan loerig lloffwr llid, carthbwlch creulon clecs a chrawn, dyma doilet dyn go iawn. Cawn dynnu blew a gosod stamp. Yn hunan dybus benni gamp ond gwawr a ddaw ar eiriau ffôl pan fydd rhy hwyr i'w tynnu nôl. Cyffesaf i mi daflu gair neu ddau neu dri i gorddi'r pair, ond ni ddylwn farnu reini sy yn union yr un fath â mi. Mae tenant toethgar y Tŷ Gwyn yn cythru cwrs y byd fel hyn, un fawd ar sgrin yn clicio'n groch a'r llall ar ben y botwm coch. Pan eiff y dwymyn hon o'r tir, a heiwyr hallt yr hylltra sir yn gorwedd dan lathenni llaeth, dychwyla'r adar at ei gwaith.
Wel, da iawn, da iawn Andrew. Uh, ambell elfen grafog, berniadaeth ar, amlwg ar Trump a, yn cysylltu yma o'r trydar, mae'r sŵn, beth a beinydd yn ein cluste ni uh, o hyd. A uh, wi'n credu bod y beirdd i gyd yn drydarwyr o o bosib yym dwi'n enaid prin yy gan gan mod i ddim yn perthyn i'r byd hwnnw ar hyn o bryd. Iawn diolch yn fawr dwy gerdd at yr ola' yn yr ornest sef cerdd Mathew a lliw porffor. Iawn ma' isio ti yy gynne'r sain. Diolch, Mathew. Gret.
Uh, Wel, mae'r oeddi yma sydd wedi bod yn ein bywydau wedi uh, fy ngalluogi i edrych nôl ar uh, fy mywyd a profiadau erbyn hyn. Ac un peth o'n i wastad yn edrych mlaen at dros wyliau'r haf oedd mynd i bigo mwyar lawr uh, yng ngheiau ger yr Hendi gyda nhad cu ers talwm. Felly cer sydd gen i at uh, yr achlysur yn nawr, fynd ati i bigo mwyar gyda dy ci. Felly os af i at y gerdd fan hyn. Mwyar. Gwisgem yr heulwen amdanom ni'n dau, fel hen bar wrth overalls piws. Cyn stroffaglu i dynnu'n wellies am ein traed a rwber yn brandio i flas ar gledrau ein dwylo. a Nele mae tŷ caeau corsiog dros y rheilffordd a red fel gwithien trwy eu canol, a ffon yn guriad calon ar hyd y daith herciog wrth i ni ddartio fel gwenynen wrth gwmpas. Ac yno y byddyt wedyn, fel capten yn hel ei drysor, yn taflu dy hun i galon y llwyni lle safai'r emau duon yng nghramangau'r drain. Chwipid y drain gan ei dal yn wislon ar lawr, ac ildient ei gemau i ti eu plicio o'i gafael a'u taflu'n awchus i gist y golendr. Crwydrem ymaith tua'r caeau pellaf lle roedd y llwyni haeliaf yn rhannu'u cyfoeth, cyn ymlwybro adre a'n bodiau fel darnau glo, a minnau'n gwisgo minlliw o borffor crand. Diolch.
Wel diolch yn fawr ti Mathew. Yr unig ffordd dwi'n meddwl i ddod â lliw y lliw sy'n cael ei briodi- briodoli iddo fe i fewn i'r gerdd. Wn i ddim a ydy hynny'n mynd i ennill marcie. Yym na i eich atgoffa chi o'r uh, lliwiau gyntaf i gyd wrth i ni ystyried pleidleisio nawr, oce? Okay? Gwenan yw melyn, yy y gerdd am fod e'n ail fabi. Andrew yw pinc y gerdd am trydar a wedyn Mathew yw porffor yy yn sôn am y profiad o bigo mwyar. Iawn a na'i aros y tro yma i Sioned ddweud wrtho pryd mae'r pleidleisio ar ben felly Gwennan oedd melyn i yw melyn Andrew yw pinc Mathew oe- yw porffor iawn a dwi'n mynd i aros ychydig a wi'n deall yy 'ynny yw ni'n dysgu wrth i ni fynd yn ein bla'n a ma' angen i mi atgoffa bobol o'r lliwie yn amlach a rhoi digon o amser i bawb bleidleisio felly newn ni yy aros am y tro fi'n aros i Sione ddweud wrtho i pryd fydd y bleidlais wedi cau. Yym tra bod ni'n aros a- i hynny ddigwydd na'i adrodd englyn sydd ar y y botel win yy un gwin i adfywio'r geg a'i olau i'r galon yn rhedeg daw a byw had bob adeg ar blasu fel dathlu'n deg. Mae sawl un yn gofyn a yw'r gwin cystal â'r englyn ac fel y lluniwr yr englyn fe allai ddweud bod y gwin yn well felly yy iawn mae e y ble mae'r pôl yn cau yn awr felly diolch yn fawr i'r beirdd uh, dwi chi gweld uh, y canlyniad a ni ni gallu gweld to melyn sy'n fuddigol fanna uh, Felly Gwenan fydd yn mynd trwyddo i'r rownd yy derfynol gynta' iawn? Felly Aneurin a Gwenan fydd yn mynd trwyddo i'r rownd yy derfynol gynta' a wedyn y pump bardd arall yy drwodd i'r ail rownd yy derfynol a a a dwi'n cadw dweud hyn mae'n fwy o gamp mewn ffordd i ennill yr ail rownd ond yy reit dwi'n mynd i roi chydig o amser i i'r beirdd ymbaratoi cyfle iddyn n'w yy fynd i ga'l paned o de yy i yy wn i ddim odyn n'w isio sgrechian tu allan paratoi eu lleisiau ar gyfer yr ail rownd yym ac yn y cyfamser nâi adrodd yy cerdd arall yym sy'n sôn am y profiad ni yn Heuston yy yn byw mewn ardal amlddiwylliannol o'r ddinas sef Sugarland yym a'r gerdd yma yn sôn am brofiad yy y plant o fynychu ysgolion lleol a lle yn sicr oeddwn nhw yn y lleiafrif gwyn yym Ar ôl ei fyd cynta' yn yr ysgol o'dd Garan wedi sylweddoli yy yn yn y dosbarth taw fe o'dd yr unig fachgen croenwyn a jyst sylweddoli hynny am y tro cynta' heb heb fod yn y fath sefyllfa o'r blaen a dyma fe'n gofyn wedyn i'w i'w chwaer Edwy yym sut raw dy ffrindie di? Yym wel neis meddai hynny yw yn yn gwbl anymwybodol mai hi oedd yr unig ferch groenwyn yn y dosbarth. A, a felly, ac felly mae'r gerdd yn sôn am y profiad hwn a mae yna ambell gyfeiriad felly dylwn ni esbonio Fiesta wel enw archfarchnad fawr um, sy'n enwog am falle uh, fwydydd yy Mecsicanaidd yym a ac sy yy hynny yw ma' pawb yn mynd i Fiesta ond yy yn enwog falle am berthynas gyda'r y gymuned Latino yy a wedyn y San Patricios yym yym catrawd o filwyr Gwyddelig wnaeth benderfynu gadel byddin America a a a dymuno bydde Mecsico oedden nhw a o'n i'n teimlo yy rhyw yy berthynas agos iawn at y y gymuned aml ddiwylliannol ro'n i'n byw yy ynddi yn Sugarland. Felly i Edwy ar ddydd Martin Luther King Sugarland Heuston O gwyn dy fyd Nid wyt ti'n ei deimlo. Ni chwilir un wyneb am gip ohono, y bwgan gwyllt yng nghell ei meddyliau sy'n prynu gwn ac sy'n codi muriau. Ar fws, ni sylwi mai ni yw'r gwynion. Ni weli Latinos, Asiaid, duon. Draw yn Fiesta a'r San Patricios, ymgolli yn Space y Mexicanos. Amryliw dy fyd, ferch wen yr ysgol, A phawb a neb yn union wahanol, Mor bert a'r ardra, mor glên a Sami, Dy ffrindiau lliwddall a dim i'w ofni. A'r mis Ionawr hwn, cei fyw'r breuddwydio, Yn rhydd o afael ei bwganeiddio. Iawn dwi'n gweld yy bod y beirdd yn ôl ac felly 'dyn ni'n mynd at y drydedd rownd sef y y rownd rhwng a Aneurin a Lliw. Aneurin gofiwch chi yw oren ac mae'n cadw'r lliw hwnnw a wedyn Gwenan mae'n fachlud hardd yma yw melyn felly oren yn erbyn melyn.

uh, na, dwy flynedd yn ôl erbyn hyn, fe uh, sefydlodd Robin Goch uh, nith yn yn shed i yng nghanol yn offer DIY am bod fi ddim yn DIY-wr. Robin Goch, arbennig iawn. Nid yw her byd DIY macho'n fy nhanio innau, er i deud o offer da lawerau ddod gan Laura, Nid DIY yw myd i. Nid teirawr wrth i'n torri coed mewn i onglau cadarn, na weldio oes fesul darn sbâr yw fy syniad o sbort, fy nghywydd yw fy nghohort. Ond wyf ŵr da, wyf wawr dydd, yn grafog o ŵr i fydd i sandio rês a sŵn ril a ganau alaw gynnil. Mi a harthiais a morthwyl, tolciais a honnais gael hwyl, Ond buan fu'r cyfannu, a tholc ar ôl tolc drwy'r tîn, gyrru'r wraig i hi regi yn hwyr y nos arna i. Es i fyfyrio fel sant ar sgriws a segur asant. Ni welwyd fyth ap Gwilym, a rhai hardd yn moli rym o'i weled yn morthwylion soled rhyw glicied neu glo. Iolo Goch, ni logai e beiriant i gloddio'r bore, nid driliwr tudur Aled. Waldo, siŵr, ni weldia ei sied, ni welir tudur Dylan yn sandio cyn gweithio'i gân, na Hopwood yn troi'r scraper yn llais bardd drwy'r ystafell sbar. Yn Sir Gâr y saer geiriau, yn y dweud mae'r DIY. Ond daeth o'r ardd ddyn bardd bach a muscles cryn rymusach na finnau, Mair o fenyw. Ym mhlu y fam, am le i fyw a rhoi hud, chwilio'r ydoedd. Robin goch arbennig oedd. Daeth dan fy nhrwyn, o'r llwyni, i osod nyth yn ein shed ni yn bensaer craff du bensil a droes rhwng sandar a dril nythfan drigfan gerigfawr, sagrada familia mawr. Creu Taj Mahal o balas, drwy geli hardd dyrau glas, mapio a'i dawn bompi dŵ, heb wariant i gael bwrw rhwng muriau ei hwyau hi i gynnal gwyrth y geni. Ni sylwem ar ei seilwaith, yn rhawr gân a'i mlaen ar gwaith o ddydd i ddydd, cododd hi o'r seddwaith o gair sydd i. Yn y sied, rhyw fis wedyn, yn sŵn dewr i synnu dîm, clywsom drydar radar iach a rhain yn hif o groeniach, yn llawn tweet tweet rhwng ein tŵls, yn gordiau rhwng segirdwls. Can a fawl i'r ceunaf un, y dewraf o bob deryn a chywydd rof i'w chiwio'n yn welydd saff, gwledd o sôn yn llawn o'i dawn DIY, y ddawn am swynodd innau. Diolch.
Iawn dwi'n gweld y y cyd-ddeirf yn cymeradwyo ond ond wrth gwrs ma' n'w gyd yn ddistaw felly wi'n gobeithio bod y cywydd hwnnw wedi wedi plesio yn derbyn cymeradwyaeth yma. Yym nawr Gwenan atat ti. Lliw Melyn neu cofiwch chi yw Oren felly yy Gwenan yr ail gerdd a'r gerdd yy ola' yn y rownd derfynol gynta' hon. Diolch.
Diolch Tudur. Wel pan o'n i yn astudio am ynaethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe o'n i'n neud um, rhywfaint o'n ngwaith i mewn gwahanol gaffis felly um, cerdd am awyrgylch mewn caffi yw hon. Cerdd nes i sgwennu'r adeg yma llynedd ond o'i darllen i lenni Mae'n cymryd ystyr wahanol. Caffi. Wrth brwsio'r llawr a sychu'r fordydd, mae hi'n dal i ddisgwyl smic ei ffôn dros glincian y mygiau. Mae e'n diweddaru i CV'n ddiwyd nes bod briwsio neu dost yn tasgu. Mae yna ddau'n pysgota am sgwrs yng ngwaelod eu cappuccinos, a phensiynwraig sy'n gweld bai ar ei sgonen. Edrychwch ar y babi sy'n gwgu ar bawb, gan gynnwys y dyn sy'n magu mwg gwag gan nad yw'n moyn mynd siâp dde. Ac mae 'na ferch yn y gornel yn cysgodi tu ôl i ddalen wag a fyddai wrth i bodd yn cael brwsio'r llawr a sychu'r fordydd. Hyn i gyd rhwng brecwast a chinio un bore braf ym mis Mai.
Gwych eto fi'n fi'n gweld y gymeradwyaeth a fi'n gobitho y bo' chi yy adre neu yn 'ych gerddi ble bynnag i chi yy yn mwynhau'r cerddi yma hefyd cymaint â a'r beirdd o mlan i ar y sgrîn. Yym felly dyna ddwy gerdd yy y final Cofiwch mae dim ond dau liw reit a n'w bydd e bydd y lliwie i gyd yn ymddangos ar y sgrin reit ond plîs pleidleisiwch naill ai dros cerdd Aneurin sef oren neu dros cerdd yy Gwenan sef melyn felly rhwng oren a melyn y mae'r dewis. Peidiwch dewis y lliwie erill Dim ond melyn a goren yw'r dewis ac mae'n agos a na'i aros i a Siôn ddweud wrtho i pryd y mae'r bleidlai- y pryd mae pleidleisio ar ben. Felly rhwng melyn a goren yw hi. Iawn chydig yy ma' rywun 'di pleidleisio dros gwyrdd felly Laura ma' ma' ma' ma' siawns 'newn chi ennill ond yy ar ôl ond newn ni wedwn ni deg eiliad arall deg eiliad arall rhag ofn eich bod chi'n pendroni ac yn ddim ddim yn siŵr beth a wneud o'r llinell waldio siŵr neu weldiau shed ai honno yw llinell fwyaf barddoniaeth Gymraeg? Falle bod chi dal yn pendroni. Felly newn ni aros Rhyw funud na ryw eil- eiliad cyn bod Sioned yn dweud ok mae ar ben melyn Gwenan sy'n mynd â hi yn y rownd derfynol gyntaf felly yy llongyfarchiade mawr i ti Gwenan yr holl amser na dreulies di yn y caffi wedi dwyn ffrwyth ti fydd yn ennill Stôl y stomp yy fel ddwedes i dyma'r unig stôl sgen i yym mae gen i record cant y cant mewn stomps a dwi ddim byth am beryglu record yy felly fyddai fyth yn cymryd rhan mewn stomp arall a wi'n browd iawn o'r stôl yma ac felly yym Diolch i gwmni Pedair Cainc am dderbyn comisiwn ac am baratoi stôl a bydd y stôl yn cael uh, ei ffostio ato ti Gwenan uh, maes o law reit uh, oni bai dy fod ti am aros a, a chasglu'r peth dy hun felly llongyfachiadau i, i Gwenan a dyna enillydd y rownd uh, derfynol gynta ni byddwn ni'n mynd mlaen yn awr at yr ail rownd ac yn y rownd yma cyfle ni glywed y beirdd Yma o'r newydd nerys sef glas, Huw sef coch, Lora sef gwyrdd jest un drydydd yn y rownd ddwetha' Lora heb gymryd rhan, Andrew sef pinc a Mathew sef porffor. Felly heb fwy o ragymadroddi gewn ni fyn' yn y drefn honno os gwelwch yn dda a Nerys felly yn gyntaf. Diolch Nerys bore ti gynner sain.
Diolch. Um, cerdd o'r enw Clust Mochyn, Traed Moch. Os nad wyt ti erioed wedi clymu dy gareiau mewn cwmwl, na gwrando ar lysiau côr Meibion, efallai na wyddost ti am y pedewau maglu sydd rhwng pob cornel yn y busnes Cymraeg ma. Iaith fy nefoedd maent yn ei galw hi, Ond, gofynnaf i chi, shwt Dduw fydde'n creu ffordd mor greulon o wneud i fi ddweud y dyddiad? Ceisiais i rannu dyddiad pen-blwydd ffrind, tasg weddol syml i ddysgwraig alluog fel ma' fi, ar y cyntaf ar hugain. Wynebau gwag. Ail gais, y dau ddegfed ar un. Dryswch llwyr. Trydydd cais, Y 21 fed! Dim byd. A finne ar fin boddi mewn pwll o chwys, a fy wyneb yn goch, a fy anadl yn fas, daeth yr ergyd fwyaf creulon i ddesgwraig, ergyd a chwalodd fy hunan-hyder i'n deilchion, ergyd a wnaeth i fi ddifaru dechre dysgu Cymraeg. Do you want to just say it in English? Gorau oll nad y thirty first oedd e, s'bo. Bydda'r byd a'i betys fod wedi bod yn chwerthin am fy mhen i.
Diolch yn fawr ac eto wi'n gweld y dy gyd-feirdd yn yn dy gymeradwyo di. Yy ma'r ma'r dyddiad yma'n gallu bod yn llon' ceg ond ond y'know. Yym iawn Huw atat ti a Lliw Coch cofiwch chi a a dy ail gerdd os gweli'n dda.
Yn iawn ma' hon yn yym o gyda llaw dyma fy lliw fy lliw wisgo'n het efyd jyst rhwng ofn. a ma' hon yn seiliedig ar yy neu yn yn cofnodi yy taith i Mae'r Vao, sydd ym Mhortiwgal, yn agos at y ffin gyda Sbaen, a oedd 'da fi... ma' 'da fi gefnder oedd yn arfer byw 'na, oedd ffarm 'da fe yym yn yr ardal reit mas yng nghefn gwlad. A yn y dre gyfagos ges i dorri 'ngwallt a wedyn ryw yy Hanes ail-ymweliad yw hwn mewn ffordd ar ar ardal a gymgais i ail-ymweld â'r barddwr hefyd nad oedd yn bosib am resymau y neith y gerdd ddatgelu yn y man. Ocê, co hi. Y barbwr anfeidrol. At hen farbwr am grop yn Marfao. Trodd y dyn yn blentyn eto yn amneidio o'r gader leder, a'r torrwr mud yn gwylo, nes torri gair, a dwy iaith mewn drych yn cydio doi, y Gymraeg a'i famiaith yntau. Mi wibiodd ar hyd fy wyneb, ei lafn yn crymanu ngên, heb oedi, heb amau grefft uwch bont trafferthus fy ngwefus, y pont fu'n boendod eriôd. Mewn ennyd, rannodd i gyfrinach fach â mi. mewn gwasgfa dawel rhwng fis a bawd, a dyna fy nefod hyd heddi. Flynyddodd wedyn, ar daith i Marfao, bum yno eto, am bryd drachefn ar dorri barf mewn gwres braf. Wrth ynesu at y sgwâr cyfarwydd, canfod ffenest yr henwr, yn wag, heb i chader. Ond yn y drych dragywydd y mae'r barbwr, uwch fy masyn yng Nghaerdydd, a mynen i gyfarch beunydd rhwng fis a bawd wrth drafod y dyffryn lletwyth.
No, da iawn, da iawn. Uh, na i ymatal rhag, rhag dweud i'n byd, uh, ond uh, yn hytrach gwadd Laura i adrodd uh, i hael gerdd. Atoch chi, Laura. Diolch.
Yym wel cyfansoddes y gerdd hon ping yym yn ymateb i'n sefyllfa torgalones ni heddiw o bwysau safleoedd cymdeithasol ar bobl ifanc. Yym mae salwch meddwl a chwilio'n sicrwydd y ffrwyth pedredig yma sy'n yn un o sgil effeithiau un o chwildroadau mwyaf ein byd ni sydd datblygiad y we wrth gwrs. Yym felly dyma hi ping. Ping, melodi'r genhedlaeth, ping y felltith fodern. Ping o'n gorfaledda, like rif 58. Amheia, cwestiyna, a ddaw mwy. Goleiau gwedd yn fflach y negeseuon helaeth, a hithau'n hela ffrindiau dieithr diben draw yn rannu gif ond byth yn ysgwyd llaw. Llithrai bysedd i fyny ar hyd y sgrin ac yfa'r gwenwyn, y merched prydferth, tenau. Perffaith! Fyddai fyth yn ddigon da, Subryda. Sylla ar wirionedd y drych. Salw, hyll, amherffaith. Cymyla ei meddwl yn fil o leisiau. Am y ganfed tro gosodai thraed crynedig ar y clorian, chwyda, llewyga, a llid ddeffro ar lawr ei ystafell molchi wrth glywed ping.
Wel, eto wi'n mynd ffeindio fy hun yn difaru nad ydw i'n feiryn ac yn cael uh, dweud rhywbeth am y cerddi hyn, ond chi gynulleidfa, er nad ydw i'n eich gweld chi, chi gynulleidfa sydd i ddewis pa gerdd fydd yn ennill yr ornest yma. Yna ddwy ymweddill, Andrew, Pinc, at y ti yn nesa, os gwelin dda. Diolch yn fawr, Tudur.
Wel, fel sawl un yr un oedran a fi, ni'n cyrraedd rhyw oedran lle ni'n mynd i wneud pethau fel hwyllo ache. A fel rhywun sydd wedi byw yn yr ardal yma erioed, dwi byth wedi symud o yma ond am rhyw gyfnodau byr ar y tro. Um, nes i loffi am, am hanes yn heili a darganfod bod yna genedlaethau diben draw bron y bod yn, yn perthyn i ardal Gwynfe uh, ym Mryniau uh, Mynyddoedd Di. Ac uh, mae be ddysges i amdani nhw wedi newid y ffordd i fi'n edrych ar y tirlun o bod bod yn, yn, yn hyn dadau i gyd wedi byw am flynyddau hir yma. Wedyn ni enw'r uh, enw gerdd yw Llwybrau. I'w gweld ar lethrau'r trichrig y mae hen lwybrau defod y tylwyth a fu. Corachod cryn tachlyd y naddwyd o galchfaen trwy'r gwcw, ac a loffwyd fel llys o blith cen y garn goch. Rwy'n ei gweld, ar ei ffordd i'r cwrdd yn wargrwm dan waith, ac yn treulio a'i trad wrth dramwyo môr o feddrode y carnedde hyd nes i bod yn ro. Arfurent hogi eu crymannau ar furiau gerwyn y fynwent, a'i gwreichion ar yr ithfaen yn uffern ym mhorth Jerusalem. Maent yn gorffwys yn awr, mewn corlan ddifangoll a choflaid gwan cysgod cerdinen yn eu cadw rhag oeri'n llwyr yng nghof neb.
Wel eto eto mae'n anodd ymatal. Hynny yw rai rai fi weud wydai hyn hynny yw ma' ma' safon y cerddi yma yy yn uchel iawn hynny yw a mae'n bleser yy cael eu clywed n'w yn yy ond mae mae mae'n codi awydd arno i i weld n'w eto a a falle ddylen ni fel adran yy feddwl am hynny sut gallwn ni gyflwyno'r cerddi 'ma falle ar ein gwefan ni ond yy mwy am hynny yn y man. Am y tro mae 'na un yn weddill yn yr ornest sef Mathew Lliw Porffor a fe fyddai yn eich atgoffa chi gyd yy yym o destun y cerddi lliwie'r beirdd cyn inni bleidleisio un ar ôl y y cerdd ola ein stomp. Uh, diolch Tudur. Um, rhywbeth dwi wedi bod yn uh, gwneud dros y cyfnod clo yma yw uh, cynnal gwersi uh, yn fyw ar Facebook i ddechreuwyr i ddysgu'r Gymraeg. Felly, um, cerdd sydd gen i a sgrifennes i llynedd cywydd bach i gyfarch um, disgybl ar y pryd o'r enw Adam Williams. Oedd y cyntaf i ennill medal goffa Bobby Jones i ddysgwyr blwyddyn deg i 19 oed yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd llynedd. Ond mi'n credu erbyn hyn, uh, wrth cynnal y, y gwersi yma, mae'r cywydd wedi agor i fyny i ddysgwyr i gyd, ac mae yna dinc i'r uh, dysgwyr yn, yn y cywydd yma. Felly, y Gymraeg marw yw hi. Y Gymraeg marw yw hi, nid yw hyn ond ddad i ni. Dir draw i Abertawe, yn dân rhyd hewlydd y de. Hwyrach y gŵyr sy'n d'aros, a holl liwiau'r bae heb os. Bu ddwy iaith i dy daith di. Dur a stwr, dur a stori. Ti yw'r iaith, uwch y traethau. Ti yw mir ein bur hoff bae. Wyt barod, wyt warchodwr, wyt yn deyrn, wyt un o dwr. Wyt yn brin, wyt un â bri, yn ôl i bobl fel Bobi. Y gwir yw, nad dysgwr wyt, na Adam, medrwr ydwyt. Diolch.
Wel, gwych, gwych. Uh, cerdd addas iawn i orffen ein, uh, ein stomp ni. Um, nawr, mae yna bimp o gerddi. Na i geisio eich helpu chi gofio pwy yw pwy wrth i ni feddwl am bledleisio. Yy nerys ei lliw hi yw glas. Cerdd am yy clust mochyn traed moch am y profiad o geisio ddweud dyddiade yn y Gymraeg. Nerys, glas, huw wedyn, coch, yy sôn am y barbwr anfeidrol yn Morfaho, Portiwgal sy bellach yng Nghaerdydd. Lora wedyn gwyrdd yn sôn am ping y ffôn yn ymyrryd ar y brofiade pobl ifanc heddi. Andrew, pink, llwybrau ar lethre'r trechreg. Wedyn Matthew, porffor, yn sôn am y medrwr wyt ti hynny yw y rhai sy'n dysgu'r Gymraeg yym ma' n'w yn medru'r iaith a hynny ar hyd y y ganrif wedi bod yn brofiad gwych i ni fel staff yn Adran y Gymraeg gweld pobol yn yn dysgu'r iaith ag yn medru'r iaith. Wrth gwrs tra bo' chi yn pleidleisio neu eich atgoffa chi eto nerys, glas, clust mochyn, traed moch, huw, coch, y barbwr anfeidrol Laura, gwyrdd, ping, Andrew, pinc, y llwybrau, Matthew, porffor, y, y gerdd am ddechreuwyr yn medru'r Gymraeg. Iawn, a fi'n gweld ambell yy ambell sylw wedi nghyrradd i eraill yn y gynulleidfa yn dymuno gweld y cerddi felly feirdd fe fydda i'n cysylltu â chi i holi am ganiatâd a fyddech chi'n barod i ni rannu yy y cerddi ar ffurf brint falle ar wefan yr adran ond yy mwy yn hynny yn y man yn sicr mae'n codi awydd yno i a sawl un arall i ga'l gweld y cerddi clywed y cerddi un eto wrth gwrs bydd modd gwrando ar y y stomp yma eto newn ni siŵr bod modd gwneud hynny yy ar y we. Iawn felly yy chydig yy o funudau yy mae'n dda gweld bod neb wedi pleidleisio dros Melin ac Oren yy lle bod Gwenan yn ennill y ddwy rownd. Reit felly mae pawb wedi pleidleisio'n gywir. yy wedwn ni bod deg eiliad yn weddill yym ar hyn o bryd gwyrdd sydd ar y bla'n ar hyn o bryd ond ma' pinc yn dynn iawn ar ar ei hôl hi felly mae rhwng Lora ac Andrew ar hyn o bryd. Andrew ti isie ffono y teulu? 'Sa rhywun arall i bleidleisio? Yym felly mae'n aros i Sioed ok ni'n cau ni'n cau fawr ddim ynddi ond mae'n bleser gen i Lora beth bynnag fydd dy radd di yn yr haf gelli di ddweud dy fod ti wedi ennill yr ail rownd a churo'r nifer uchelfeirdd yn stomp y ganrif. Felly fi'n credu bod e'n addas iawn bod un o is-raddedigion presennol Adran y Gymraeg yn mynd â hi ac yn ennill yy gornest ola'r stomp. Um, felly gyfeillion diolch i chi am uh, diwnio i fewn um, Ar un adeg oedd na dros 60 o bobl yn, yn gwrando ar hyn, falle bod na fwy erbyn hyn, wn i ddim. Felly diolch i chi am ymuno ni, gobeithio bod chi wedi mwynhau Yy mae mae'n niolch i hefyd i Pedair Cainc i y Gwin Gwenlais a Mêl Neithdar Nel a hefyd i Academi Hywel Teifi am drefnu'r sesiwn, i Tafwyl am gynnal yr ŵyl ac i'r beirdd wrth gwrs am roi o'u hamser, roi o'u talent am gyfrannu i cerddi heddi. Felly diolch yn fawr gyfeillion, hwyl am y tro. Da bo.